Felly, Preseli gan Waldo Williams. Cyn dechre trafod y gerdd, dwi jyst yn myn' i grynhoi yn gloi beth yw bwriad y sesiwn. Felly, fe fyddwn ni'n bwrw golwg ar gynnwys ac arddull y gerdd Preseli gan Waldo Williams, yym, a hefyd yn ei chymharu gydag elfennau o Moelni gan CH Parry Williams ac Y Mamau Fy Lle gan Gwyn Thomas, gan fod y dair cerdd yn plethu fewn i thema Cynefin a thema perthyn hefyd. Yn amlwg fe fyddwn ni'n canolbwyntio ar thema Cynefin. Felly, cyn symud mlaen i drafod y gerdd, jyst i roi ychydig o gefndir y bardd. Felly, ganwyd Waldo yn Hwlffordd yn Sir Benfro ar y degfed ar hugain o Fedi 1914. Saesneg oedd iaith aelwyd y teulu, a hynny nes iddynt symud i Fynachlog Ddu yn 1911, a dyma ble dysgodd Waldo i siarad Cymraeg. Athro oedd ei dad e, a yym fe gafodd ei dad swydd ym Mynachlog Ddu, felly symudodd y teulu i'r ardal honno, ac ar iard yr ysgol fel petai, fe wnaeth Waldo ddysgu'r Gymraeg. Rhwng 1923 a 1927, fe astudiodd Waldo Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, cyn hyfforddi i fod yn athro, A wedyn dros y blynyddoedd a ddilynnu- yy ddilynodd hynny, fe fuodd yn dysgu mewn amrywiaeth o ysgolion ar draws Cymru a Lloegr. Cofrestrodd e hefyd fel gwrthwynebydd cydwybodol yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yym, a fel byddaf yn trafod maes o law, roedd e'n heddychwr, doedd e ddim yn hoffi anheddychiaeth a rhyfel. Bu farw Waldo ym mis Mai 1971. Ac, wel, ni dal i gofio fe heddi, a un o'r rhesymau draws hynny yw bod Diwrnod Waldo yn cael ei chynnal yn flynyddol ar y degfed ar hugain o Fedi, sef dyddiad y geni Waldo. Felly, pan ni'n gofyn y cwestiwn, pwy oedd Waldo? Falle, yn amlwg, y peth cyntaf sy'n dod i meddwl chi yw, wel, yn amlwg, mae e'n fardd, mae e 'di ysgrifennu'r gerdd Preseli. Ond ma' hefyd lot fwy, o'dd o'dd lot fwy i gymeriad Waldo. Er enghraifft, roedd e'n wleidydd, yn heddychwr, yn genedlaetholwr, yn athro, ac yn grymnwr, ac fe nath e gyhoeddi ei gyf- ei ei unig gyfrol o farddoniaeth, sef Dail Pen yn 1956. Felly, o ran cefndir y gerdd, cafodd y gerdd ei hysgrifennu yn 1946, yym, felly jyst ar ôl cyfnod yr Ail Ryfel Byd. Yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd a'r cyfnod cyn 'ny, roedd tir y Preseli wedi cael ei ddefnyddio i baratoi at yr Ail Ryfel Byd, er enghraifft, plannu coed ac ati i helpu gydag ymgyrch y rhyfel. Wrth gofio bod Waldo yn heddychwr, felly, yn yn gwrthwynebu hy- rhyfel ac ati, roedd e'n gweld y rhyfel yn fygythiad i'w ardal, sef ardal y Preseli. Ac felly, o ganlyniad, mae'r gerdd hon yn gerdd brotest, sy'n cyfleu meddyliau Waldo a'r ffordd roedd e yn protestio yn erbyn y rhyfel oedd wedi trawsnewid ei ardal e. Wrth feddwl am y gerdd, gallech chi ddweud falle bod y bardd yn mynd â ni ar daith o gwmpas ei ardal, cyn troi'r cyfrifoldeb atom ni a'n ardaloedd ni ar ddiwedd y gerdd. Felly, yn y bennill cynta', mae e'n darlunio hanes a thirwedd yr ardal. Yna, yn yr ail bennill, mae e'n troi ac yn trafod amaethyddiaeth a'r, yym, a'r tirwedd. Yna, yn y drydedd bennill, mae e'n manylu ar fywydau trigolion a'r syniad o gymdogaeth a bro-brawdoliaeth. Yna, ym mhennill pedwar, mae'r brawdoliaeth yn dechrau newid i wladgarwch, cyn cloi ym mhennill pump gyda chymharu'r gorffennol a'r presennol a, eto, yn troi'r cyfrifoldeb 'na atom ni a'n ardaloedd ni. Felly, gan ddechrau gyda phennill un, Egr y gerdd gyda'r trosiad 'Mur fy Mebyd', sy'n atgyfnerthu y syniad o gyn- o gadernid y mynyddoedd fel rhyw fath o amddiffynfa i Waldo. Mae'r mynyddoedd yn amgylch y Nea yn cadw e'n ddiogel. Sy'n eitha tebyg, falle gallwch chi ddweud, i y llymder anial byd di-goed o gylch fy ngeni yn Eryri draw gan TH Parry Williams yn amlwg. Felly, Ym Moel ni, mae'r llymder anial byd di-goed 'ma yn amgylchynu TH Parry Williams yn ei cadw e'n ddiogel, yn debyg i Mur fy Mebyd, sef cadernid y mynyddoedd yn amgylchynu Waldo ac yn ei gadw e'n ddiogel. Mae hef- hefyd y defnydd helaeth o enwau priod yn y pennill cynta, er enghraifft, Foel Drugarn, Carn Gyfrwy, Tal Mynydd, lle mae Waldo yn enwi mynyddoedd sy'n am- sy'n ei amgylchynu e, Yym, a mae'n gosod ni yn y lleoliad. Gallwn ni bron ddychmygu bod ni 'na, gyda fe, yy, yng nghanol y mynyddoedd 'ma. Felly, dyma lefydd roedd Waldo'n gallu eu gweld ar fap, a mae fe'n enwi'r llefydd 'ma fel petai ardal y Preseli yn creu adeilad diogel, yym, o gwmpas e. Mae hefyd cymhariaeth yn y bennill cynta', yy, lle tasgodd y gwreichion sydd yn hŷn na harn. Mae Waldo'n cyfeirio fan 'yn bod ardal y Preseli, gyda ffordd eitha traddodiadol o fyw, ffordd o fyw sydd yn hŷn na Harn, mae fe'n dyddio'n ôl mwy neu lai i oes cyn Harn, felly mae e'n yym mae e'n ma- ffordd draddodiadol, ffordd eitha hen ffasiwn o fyw mewn ffordd, sy'n rhoi natur y gymdeithas i ni o'r cychwyn. Yna pennill rhif dau. Fan hyn ni'n cael yym ni'n cael ymdeimlad a chyflwyniad i'r math o ardal ydy e. Mae'r llinell gynta a'r glosydd a'r aelwydydd Fy Mhobol. Mae rhagenw dibynnol blaen person cyntaf unigol, sef Fy Mhobol, yn cyfleu teimlad Waldo o berthyn i'r bobl ac yn cyfleu'r gymuned glos sydd yn ardal Y Preseli. Fel nath Emily sôn, yym, Mae Moelni hefyd wedi cael ei hysgrifennu yn y person cyntaf, ble mae TH Parry Williams yn cyfeirio at fy ngeni. Yma mae fy lle hefyd yn y person cyntaf, gyda yym. Felly y mae'r llethrau hyn sy'n esgyn fri i fyny wedi eu marcio yn nofynnau. Felly'r dair cerdd mewn ffordd yn cerddi yn gerddi sori le mae'r beirdd yn edrych nôl ar ardal, ar eu hardaloedd nhw a sut mae'r ardaloedd hynny wedi dylanwadu arnon nhw, ond hefyd yr yym y rhaglenwau personol 'na yn cyfleu ange- angerdd y beirdd a'r ffordd ma' nhw'n teimlo eu bod nhw'n perthyn i'r a- ardaloedd hynny a dylanwad yr ardaloedd arnyn nhw. Yna ma' 'na restri yym hil y gwynt a'r glaw a'r niwl a'r gelai tre'r grug. Y rhestri 'ma yn cyfleu Beth yw e i fyw yn y pr- Preseli? Beth yw'r profiad o fyw yn y Preseli? Ni'n gweld bo' 'na dywydd eitha garw, eitha rough yym a'r grug wedyn eto'n cyfleu bod y tir a'r tirwedd yn yn dir eitha tough yn dir eitha anodd i amaethu. A ma' hyn yn ca'l y s- y ddelwedd 'ma o'r Tir anodd, y bywyd eitha anodd, yn parhau gyda'r trosiad. Yn ymgodymu â daear ac wybren, ac yn cario ac yn estyn yr haul i'r plant o'u plyg. Eto, yn pwysleisio bod ardal y Preseli yn le anodd i amaethu, bod y bobl bron a bod yn gorfod brwydro gyda'r ddaear a gyda'r tywydd er mwyn ennill eu bywoliaeth nhw ac er mwyn goroesi yn ardal y Preseli. Ond hefyd yym ac yn estyn yr haul i'r plant o'u plug. Yn amlwg chi methu rili estyn yr haul, ma'n amhosib mewn ffordd. Yym felly ma'r haul bron yn drosiad am bethe da. Yym ma' nw'n sy'n dangos eto pa mor garedig, gofalgar yw'r bobol sy'n byw yn ardal y Preseli. Ma' nw'n brwydro ac yn cydweithio gyda'r ddaear a'r tywydd, a hynny er mwyn dod â'r haul i'w plant, sef er mwyn sicirhau'r gore i'w plant. Yym, yn amlwg, yn ymgodymu â daear a gwybren mae'n rhoi'r yy ddelwedd 'na o dir anodd i amaethu, a ni eto'n cael delweddau tebyg o dir gwlyb, corslyd a llaith yn Yma y Mae Fy Lle sy'n cyfeirio at y llethrau 'na sy'n esgrin es- esgyn fri i fyny yym a'r tir corslyd, llaith gyda lot o gerrig ac ati. Felly, dwy ardal hollol wahanol, Preseli yn Sir Benfro, i gymharu gydag amamau fy lle sydd wedi gosod ym Mlaenau Ffestiniog, ond y ddwy ardal yym gyda tir eitha anodd i amaethu a ffordd eithaf anodd o fyw, ond eto y pobl y bobl a'r gymdogaeth yn brwydro er mwyn ennill eu bywoliaeth nhw a sicrhau'r gorau i'w plant. Yna ymlaen at bennill rhif tri. Mae'r bardd yn newid fan hyn o o ddarlunio'r ardal i ddarlunio'r gymdogaeth a'r bobl sydd yn byw yn yr ardal. Felly, Egur y Bennill gyda chof ac arwydd medel ar lethr eu cymydog. Mae'r bardd fan hyn, sa'n gwybod os oes unrhyw un yn dod o gymuned ffermio yma, os ydych chi, falle byddwch chi'n gyfarwydd gyda um, rhai o'r geirfa le mae'r bardd yn rhestru offer a delweddau o fyd amaeth, sef y cof ac arwydd medel ar lethr eu cymydog. Mae fe'n disgrifio ac yn rhestru pethau sy'n cael eu defnyddio um, wrth ffermio, wrth amaethu, a pethau sy'n cael eu defnyddio gan bobl i gyflawni rhywbeth mewn ffordd ar ffarm. Yym, a wedyn, sylwch, cymydog ac nid unigolyn. Yym, cof ac arwydd medel ar lethr eu cymydog. Mae'r pwyslais fan hyn ar fwy nag un person, ar gymdeithas, ar gymdogion. Dyw pobl ddim yn neud pethe'n unigol, ma' nw'n cyd-weithio gyda'i gilydd, gyda'r gymdogeth er mwyn cyflawni pethe mawr, sydd eto'n cyfleu'r ymdeimlad 'na o fro brawdoliaeth. Gallwch chi falle cymharu hwn gyda y gerdd DIY gan Graean Davies, fi newydd feddwl am hwn nawr. Yym ma' 'na linell ar y ddiwedd sy'n dweud pawb drosto'i hun yw 'i' bellach. Sy'n cyfleu yn amlwg dyw pobol ddim yn cyd-weithio rhagor. Wel fan hyn yn amlwg ma' n'w yn. Ma'r gymdogeth 'na mor glos ma' pawb yn cyd-weithio gyda'i gilydd er mwyn cyflawni pethe. Ar ddiwedd pennill rhif tri ma' 'na drosiad sef chwarddiad cawraidd i'r cwmwl, un llef, pedwar llais. Y chwerthin 'ma Yym, yn cyfleu hapusrwydd cydweithio a hwyl y gymdogaeth, bod pawb yn cael hwyl ac yn mwynhau cydweithio gyda'i gilydd. Felly eto, er gwaethaf yr amode eitha' heriol, eitha' anodd i amaethu, ma' pawb yn mwynhau yng nghwmni ei gilydd a phawb yn helpu ei gilydd. Ac eto, y syniad 'na bod pawb pobl yn cyf- cyrraedd ac yn cyflawni pethau mawr drwy gyd-weithio. Yym, o's unrhyw un yn canu mewn côr 'ma? Ie, cwpwl o chi'n nodo. Iawn. Felly, yym, o ran y cyfeiriad cerddorol, un llef, pedwar llais. Yn amlwg, mewn côr, pedwar llais, ma' 'da chi soprano, alto, tenor a bas. Pedair llais gwahanol er mwyn creu un can, er mwyn creu un sain, un llef. Felly, mae'r pedair llais 'na, er bod nhw i gyd mor wahanol, yn dod at ei gilydd ac yn creu un peth. Felly, yn yr un modd, yn ardal y Preseli, lleisiau pawb yn canu'r un gân, mewn harmoni, fel côr, harmoni cyd-weithio, felly pawb yn cyd-weithio gyda'i gilydd er mwyn creu un peth mawr. Yna, ymhennill rhif pedwar. Mae Waldo yn newid ychydig o drafod ei ardal, sef ardal y Preseli, mae'n troi ei olwg ar Gymru gyfan, Cymru fel gwlad. Eto, ni'n gweld y defnydd o'r rhagenw personol, fy Nghymru, a Bro Brawdoliaeth, fy Nghri, fy Nghrefydd. Um, y rhagenw personol mae eto'n dangos ac yn cyfleu'r cysylltiad yngerddol a deimla'r bardd tuag at ei wlad, tuag at ei fro a hefyd hefyd tuag at ei grefydd. Mae Waldo'n gweld bod Cymru yn fwy na gwlad. Mae'r holl bethe 'ma yn ei fro a'i grefydd yn rhan annatod o beth yw Cymru i Waldo. Mae 'na drosiad hefyd yn y gerdd hon, yy yn y bennill hon sori, yym perl yr anfeidrol awr yn wystl gan amser. Felly'r perl fan hyn yw Cymru. Mae Waldo'n gweld bod Cymru yn berl. Mae perl yn rhywbeth pur, yn rhywbeth lân, am rhywbeth sy'n fod yn ddi-gyfnewid, so bod e ddim yn newid, mae e'n aros yr un peth am byth. Ond mae hyn hefyd yn cyferbynnu'n amlwg gyda perl yr anfeidrol awr yn wystl gan amser. Yn dweud yn syml wrthon ni bod Cymru yn hostage mewn ffordd. Mae Cymru mewn bach o drwbwl. Yym. A os nag ydyn ni yy os nad ydyn ni fel fel gymdogeth fel bro brawdolieth yn gwneud rhwbeth bydd Cymru efalle yn newid bydd Cymru'n cael ei difa a bo- felly ma'r perl 'ma rhwbeth sy fod yn bur sy fod yn ddigyfnewid mewn perygl o newid. Wedyn ar ddiwedd yy pennill pedwar Mae 'na gyferbyniad, sef gobaith yr yrfa faith ar y drofa fer. Felly, yr yrfa faith yn cyfeirio at y dyfodol, at yr hir dymor, a'r drofa fer yn cyfeirio at nawr, at gyfnod eitha' byr. Sy'n dweud yn syml bod ein cyfnod ni ar y ddaear, ein cyfnod ni y- yn ein cyn- cynefinoedd ni ac yn ein cymdogaeth ni, yn gyfnod eitha' byr pan chi'n meddwl amdano fe. Yym, ond mae gobaith y dyfodol, gobaith Cymru fel gwlad yn dibynnu arnon ni a beth i ni'n neud yn ystod ein cyfnod ni ar y ddaear. Felly yn syml, mae gobaith dyfodol Cymru yn ein dwylo ni nawr, math o beth. Felly mae rhaid i ni neud rhywbeth nawr, yn ein cyfnod byr ni ar y ddaear, er mwyn sicrhau dyfodol Cymru a'r Gymraeg. Yna ymlaen at y bennill olaf. Felly, mae'r ge- mae'r bennill yn dechrau gyda 'Hon oedd fy ffenestr, y cynaeafu a'r cneifio'. Ni'n gweld yn syth fan hyn y defnydd o ferfer gorffennol. Felly, eto, bod Waldo'n edrych nôl ar gyfnod, yn edrych nôl ar ei ardal. Yym, 'Hon oedd fy ffenestr', sy'n awgrymu bod pethau wedi newid. Dim yr ardal hon yw i ffenestr er rhagor, dyw'r ardal ddim yr un peth ag oedd hi. Yym, ffenestr yn amlwg yn drosiad, yym, o'dd Waldo yn gweld y byd i gyd drwy ffenest Preseli, sydd eto'n cyfleu dylanwad yr ardal arno fe, bod e wedi gallu gweld y byd drwy ardal y Preseli, bod yr ardal wedi cael cyment o ddylanwad, mae e'n ddylanwadu arno fe a sut mae e'n gweld y byd i gyd o'i gwmpas. Yym, yr defnydd o ferfau gorffennol yn parhau gyda Mi welais drefn yn fy mhalas draw, sy'n dangos yym faint o feddwl o'dd gan Waldo o'i ardal. Mae'n cyfeirio at yr ardal fel palas, yn amlwg dyw'r ardal ddim yn balas, ond Oedd ganddo fe feddwl mor fawr o'r ardal, roedd e'n gweld e fel palas, fel rhywbeth brenhinol, rhywbeth pwysig mewn ffordd. Yym ac eto yn cyfeirio at y gorffennol, pan oedd pawb yn cyd-weithio, pan oedd y gymdogaeth yn gy- i gyd yn dod at ei gilydd i helpu ei gilydd, roedd 'na drefn, roedd pethe'n grêt yn y gymdeithas ac yn yr ardal. Yna ma' hyn yn cyferbynnu gyda'r presennol. Mae rhy mae rhaif drwy'r fforest fi ffenestr. Felly, yn y gorffennol, hon oedd fy ffenestr. Nawr, mae rhy mae rhaif. Felly, edrych ar y presennol, edrych beth sy'n digwydd nawr, right here, right now math o beth. Yym, felly, mae'r rhy a'r rhaif 'ma yn cyfeirio at bygythiade. ond hefyd y Forest Vee Ffenestr, yn cyferbynnu gyda Dechrau'r Pennill, ble oedd Waldo yn gweld y byd i gyd trwy ffenest Preseli, erbyn hyn, does 'na ddim ffenest, mae'r fforest yn ddi-ffenestr. Cyfeirio fan hyn at gefndir y gerdd, yym, gyda'r coed oedd wedi cael eu plannu i helpu gydag ymgyrch y rhyfel, yn amlwg mae 'na fforest wedi ei blannu nawr, sydd wedi tywyllu'r ardal, mae fe'n symboleiddio'r tywyllwch, a'r ffaith bod Waldo,

bod y gerdd yn newid o fod yn gerdd eitha unigol yym le ma' Waldo yn trafod ei deimlade e tuag at ei ardal ma' Waldo nawr yn troi'r cyfrifoldeb aton ni felly'r 'wn' 'ma yn cadw'n ni. Yym felly trosiade sydd fan 'yn yn cyfleu'r bygythiade amrywiol i'r ardal sef y y bwystfil rhwbeth sydd yn bygwth ardal y Preseli ond hefyd Cymru fel gwlad. Yym a'r bygythiade o'dd Waldo yn 'u gweld oedd rhyfel, anheddychiaeth a cholli'r Gymraeg. Felly ma' Waldo'n dweud bo' raid i ni gadw'r mur rhag y bwystfil, rhag y pethe sy'n yym fygythiad i'r mur a hefyd i gadw'r ffynnon rhag y baw. Ma' ffynnon yn rhwbeth sydd i fod yn lân, mae angen i ni gadw'r ffynnon ma'n lân a gatal y bawr rhag dod i'r ffynnon. Mae'r bardd bron a bod yn gorchymyn ar arnon ni i gadw'r mur hyn yn ddiogel a gwarchod yr hyn sydd ganddo ni yn ein ardalodd ni rhag gael ei difa. Mae rhaid ni ddiogelu'n ardaloedd ni. Mae'r bennill hon yn eto, wel, fel gweddill y gerdd mewn ffordd, yn cyfleu dylanwad yr ardal ar Waldo. Wrth gofio, byddwch chi angen cymharu gyda cerddi eraill. Llwch chi gymharu hyn gyda um, Y mynyddoedd yn treiddio ei hanfod, Parry Williams, ym moel ni, yn wasgau henffurf y mynyddoedd hyn nes mynd o'i moel ni mewn i'm hanfod i. O wedyn, allwch chi hefyd gymharu e gyda Yna Mae Fy Lle gan Gwyn Thomas, sy'n just i chwilio dyfyniad, pethau hen Cymreig elfennig, pethau sydd, a hynny yn ddidarfod, hyd lefelau dyfnaf fy mod. Felly eto'r pethe 'ma ma'r beirdd yn gweld yn rhan annatodd ohonyn nhw sydd mwy ne' lai wedi gwasgu mewn i'w corff nhw erbyn hyn a yn rhan annatod o bwy ydyn nhw. Felly, jyst i gloi, cymharu dechrau a diwedd y gerdd i weld Pa fath o bethe sy 'di newid wrth bo' ni'n mynd trwy'r gerdd? Felly fel nethon ni sôn ar ddechre'r gerdd o'dd 'na ddefnydd o ragenw personol yy person cyntaf unigol, sef Waldo yn sôn am ei gariad tuag at ei ardal a'i bobol. Erbyn diwedd y gerdd pan ma' Waldo'n dweud cadwn y mur rhag y bwystfil ma'r rhagenw 'na wedi newid i ni, lluosog, ble ma' Waldo'n rhoi cyfrifoldeb arnon ni i ddiogelu ein hardaloedd ni ac i ofalu am y pethau pwysig yn yr ardaloedd hynny. Rhywbeth arall sydd wedi newid o'r dechrau i'r diwedd yw y ffaith bod Dechrau'r Gerdd yn canolbwyntio ar ardal leol Waldo, sef ardal y Preseli. Mae'n, yy, mae'r enwau priod, sef enwau'r mynyddoedd, yym, yn ei gynefin, yn gosod ni yn ei, yn y lleoliad, yn yr ardal, A hefyd, ni'n cael yr ymdeimlad 'na o frogarwch a brobrawdoliaeth sy'n bodoli yn ardal y Preseli. Yna, erbyn diwedd y gerdd, mae'r brogarwch yn newid i wladgarwch, ble mae Waldo'n cyfleu bod e'n teimlo'r un peth am Gymru ag y mae e am ardal y Preseli. Ac yna, yn olaf, y ddelwedd o bur. Mae hwn yn enghraifft dda o undod rhwng dechrau a diwedd y gerdd. Mae'r gerdd yn llythrennol yn dechrau gyda'r gair 'mur', a wedyn mae'r 'mur' 'ma eto yn ymddangos yn llinell olaf y gerdd. Felly, ar y cychwyn, mae'r ddelwedd o fur yn gefn i weld o, yym, wrth fy nghefn ym mhob annibyniaeth barn. Mae'r mur 'ma wedi ei ddiogelu ac wedi ei amddiffyn, yym, wrth annibyniaeth barn, wrth farn pobl eraill, wedi cadw e'n ddiogel. Yna, erbyn diwedd y gerdd, Mae Waldo'n teimlo bod y mur 'ma dan fygythiad a mae e'n gweld yr angen i ddiogelu'r ardal sydd wedi bod yn amddiffynfa iddo fe. Felly gallech chi weud tables have turned math o beth. Wrth bod y mur 'ma'n diogelu fe erbyn diwedd y gerdd, ma' raid i fe ddiogelu'r mur. Yym, a ie, jyst yn dweud ei deimlade bod rhaid cadw cadwyn mewn ffordd o amgylch ein hardaloedd gwerthfawr a pharchu ac edrych ar ôl popeth sydd yn bwysig i ni.